ס'איז געווען אמאל א מראה וואס די מראה האט געארבעט נעבעך מיט מיידלעך וואס האבן זיך געהאט אביסל געראנגלט, זי האט פרובירט משפיע צו זיין אויף זיי אז זאלן צוריק אריינקומען אין די אידישע היימישע דרך, איז איר מהלך איז געווען זי איז געזעצן אין די קלאס מיט די קינדער האט זי געברענגט די ערשטע טאג א גרויסן שיינעם פיש טענק און אין די פיש האט זי אריינגעלייגט דריי פיר גרויסע פיש, און יעדן פישעלע האט באקומען א נאמען, איין פיש האט געהייסן מלכה'לע, און איין פיש האט געהייסן גאלדי, און די צווייטע דריטע פיש האט געהייסן רבקי, און מ'האט אזוי יעדן טאג, מ'האט זיי געגעבן צו עסן, מ'האט גערעדט מיט זיי, אזוי האט זיי אריינגעברענגט א געשמאק אין די קינדער. ס'גייט אריבער אפאר טעג, די מוהרא קומט אריין, ס'זיצט דארט אין די גרויסע פיש טענק, די קינדער זעצן זיך אוועק, מ'האט געענדיגט רעדן מיט די פיש, זי לייגט אריין די האנט אין די פיש טענק און זי געט א כאפ אן איינע פון די פיש מיט א רואיגקייט, געט עס א לייג ארויף אויפן טיש. קינדער קוקן א פיש ארויס פון וואסער און זי הייבט אן פארצולערנען צו זאגן ישיר און די קינדער ווערן אזוי אומרואיג און מען הייבט אן צו קוקן וואס טוט זיך דא, די מורה זאגט צו בארואיגט זינק בארואיגט זינק, מלכה'לע איז געגאנגען שאפינג אביסל אין מענהעטן, ס'וועט זיין גוט, באלד וועט מען צוריק קומען. און זי רעדט ווייטער לייגט אריין די הענט אין די פיש טענק און נעמט ארויס די אנדערע פיש און די קינדער הייבן אן זיי זעהן ווי די ערשטע פיש טאנצט שוין און די צווייטע הייבן צו טאנצן, זארגט זיך נישט גאלדי איז אוועק געפארן אויף א טריפ זי גייט צוריק קומען ס'וועט זיין גוט. און זי הייבט אן צו רעדן, די קינדער איז שוין נישט געווען צו וועם צו רעדן, די קינדער האבן א גאנצע צייט געפאוקעסט אויף די פישעלעך וואס טאנצן, און זי לייגט אריין די האנט און נעמט ארויס די דריטע פיש, רבקי, און זי זאגט, רבקי איז געגאנגען אויף אן אפוינטמענט, זי גייט באלד צוריקקומען. קוקטס נישט, און זי זיצט און זי רעדט, און די קינדער זענען געווען מורא'דיג אומרואיג, אבער די טיטשער זאגט, קען מען גארנישט טון, מסתמא ווייסט זי וואס זי טוט. נו, די טיטשער רעדט אזוי דריי פיר מינוט, און פארשטייט זיך ס'האט נישט לאנג געדויערט ביז אלע דריי פיש זענען געווארן גאר גאר רואיג, און ס'האט זיך געענדיגט. קינדער זענען געווען אויס מענטש, האט דער טיטשער געזאגט פאר די קינדער הערטס ענק אויס, ס'איז דא א ווארט שטייט אז דער רבונו של עולם איז דאך מקיים כל התורה כולה, נו במילא אלע אנדערע תריג מצוות פארשטייט מען דער רבונו של עולם איז מקיים אויף זיין אופן, פרעגט דער צמח צדק ווי אזוי איז דער רבונו של עולם מקיים די מצוה פון יראת השם, פון וועם האט ער מורא, ווי איז דער אייבערשטער מקיים די מצוה, זאגט די צמח צדק, ווען די רבונו של עולם זעהט ווי ס'גייט ארויס א איד אויפן גאס, און ער גייט אוועק אויף אן אפוינטמענט, ער גייט אוועק אויף וועקעישן, ער גייט ערגעץ אוועק, און דער אייבערשטער כבר יחל ציטערט, וואס גייט מלכה'לע טוהן? וואס גייט רבקה'לע טוהן? וואס גייט ער טוהן? דער אייבערשטער כבר יחל איז אזוי מקיים יראת השם, א פחד פון א ווארט. יעצט טייערע איד, טראכט אריין, ווען דו גייסט אריין אויפן גאס, און דער אייבערשטער שטייט און ציטערט, און דו קענסט יעצט זיך מתגבר זיין און בארואיגן די פחד פון רבונו של עולם כביכול, וואס קען זיין א גרעסערע זאך פון דעם? נו יא, פארשטייט זיך אז טאמער א איד איז בכח צו בארואיגן דעם פחד פון רבונו של עולם צוריק אריינגיין אין זיין וואסער, אין זיין קאמפארט זאון, נו על אחת כמה וכמה שטעלצינג פאר אז דער אייבערשטער וועט אראפנעמען פון אונז אונזער פחד, וואס אונז האמיר קיין גרעסערע אינשורענס ווי דעם וואס דער אייבערשטער זאל אראפנעמען פחד פון אונז, איז נישט דא. שיעור ממני הוא אויבי יתנו בני בני בני בני אתה.